واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاگلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملاح ہے لوک پئے چڑھدن تے ساڈی وی صلاح ہے کیڑی سیج تے ستی پئی ہے اٹھ سراندی ڈتی پئی ہے وت وی شودی پٹیندی پئی ہے جو سراندی جھکی پئی ہے۔

جنہاں کوں تقوی رب تے انہاں کوں رزق ہمیش۔ معرکہ، ہک آئی بادشاہ، بادشاہ تاں اللہ پاک آپ ہے، او ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا، اپݨے علاقے دے وچ بادشاہی پیا کریندا ہا، اوندے علاقے دے وچ حیوان، پرند، چرند ہر شئے خوش ہئی کیونکہ بڑا انصاف پسند بادشاہ ہا۔ او اپݨے انصاف دی وجہ توں بڑا مشہور ہا۔ اوں علاقے دے وچ اوندے بادشاہ دے محل توں تھوڑا جیہا دور ہک ٹالی دا درخت ہا۔ اوندے اتے ہک پدی تے پدا رہندے ہن۔ او پدی تے پدا ہک ݙیہاڑے بادشاہ دے محل دے پچھاڑوں ودے ہن۔ چڳدے پدے کوں لبھئے ہک روپیہ۔ پدے او روپیہ چاتا تے ونڄ کے محل دی منارے دے اتے ونڄ ٻیٹھا۔ تے اچا اچا آکھے کہ میڈے کول سو تے تھواڈے کول ہک پیسہ وڈی اوتری جی شئے اے پیسہ ہک آسی تے ہوا ڈھیر نپی بیٹھا مارکا جیڑھے ویلے بادشاہ نے سنڑنا بادشاہ کوں غصہ آیا اوں آکھے پدے کوں پتہ نی کتھوں پیسے لب پین ایڈی ہوا بدی بیٹھے اوں نوکراں کوں آکھے ونجو پدھے کوں نپی آؤ تے ایندے کولوں پیسے کھس گھندے ہیں۔ انہاں پدھے کول پیسے کھس گھدے۔ ڈیکھن تاں ہکو روپیہ ہا۔ پدھا اڈا اڈ کے وت منارے تے ونج بیٹھا۔ اوں ونج کے شور گھت ڈتا۔ شر گھت ڈتا۔ او آکھے بادشاہ وڈا ظالم ہے۔ بادشاہ میکوں لٹ گھدا ہے۔ او بادشاہ میکوں لٹ گھدا ہے۔ میڈے پیسے کھس گھدے سی۔ بادشاہ کوں نوکراں چاکراں آکھا۔ اوں آکھے بادشاہ سلامت۔ ایکوں پیسے ولا ڈے۔ جیڑھے ویلے بادشاہ نے پیسے ولا ڈتے نا تے پدھے وت غصہ کیتا تے جذبات اچ آ گیا۔ بادشاہ نے حکم صادر فرمایا کہ پدھے کوں جیڑھے نا قید خانے اچ پا ڈتا ونجے۔ پدھا قید تھی گیا۔ پدھی جیڑھی ہئی او ادھی ادھی اپنڑی ٹالی دے درخت تے آن بیٹھی۔ پدھی شودھی پہلے تھوڑا جیہا ساہ کڈھا۔ ساہ کڈھنڑ توں بعد سوچوس کہ ہنڑیں ونجاں بادشاہ نال گالھ کراں، وت آکھس بادشاہ کاوڑا بیٹھے ہے، سبھائیں ویساں، ونج کے بادشاہ نال گالھ کریساں، اللہ کریسی کل تک بادشاہ دا وی کو غصہ ٹھڈا تھی ویسی۔ مارکا سویرے خیر دا ڈینہہ تھیا، پدی اکاں دا گڑگاڈا بنڑایا، چار چوہے جتے تے پدھے کوں چھڑاوݨ ویندی پئیاں چڑھ ٻیٹھی اتے مارکا گڑگاڈھا رڑھ پیا اکاں دا گڑگاڈھ رڑھ پیا پدھی اتے چڑھ ٻیٹھی اڳوں ملا گدڑ گدڑ پچھے ماسی پدھی ماسی پدھی کن تھے ویندی پئیں پدھی اڳوں آکھے کہ اکاں دا گڑگاڈھ بݨایا چار چوہے جتے تے پدھے کوں چھڑاوݨ ویندیاں توں وی چڑھ بئے اتے گدڑ ہن اتے چڑھ بیٹھا اکاں دا گڑگاڈھا رڑھ پیا اگوں ویندا اے تاں ملدا اے ناہر ناہر پچھدا اے ماسی پدھی ماسی پدھی کن تے ویندی پئیں پدھی آکھے اکاں دا گڑگاڈھ بنڑایا چار چوہے جتے چوہے کوں پدھے کوں چھڑاوݨ ویندی پئیاں توں وی چڑھ بئے اتے ناہر اتے چڑھ بیٹھا۔ مالکا گڑگاڈا رڑھ پیا اگوں ملا شیں شیں پچھے ماسی پدی ماسی پدی کنتے ویندی پئیں تے پدی آکھے اکاں دا گڑگاڈ بنڑایا چار چوہے جتے پدے کوں چھڑاون ویندیاں توں وی چڑھ بہ اتے ہن شیں وی گڑگاڈے دے اتے چڑھ بیٹھا۔ مارکا گڑھ گاڑھا رڑھ پیا۔ اگو ملا دیمبھو۔ دیمبھو وی ایہو سوال کیتا کہ ماسی پھدی کڈے ویندی پئیں؟ پھدی اوکوں ایہو آکھا کہ اکا اکاں دا گڑھ گاڑھ بنڑایا چار چوہے جتے تے پھدے کوں چھڑاونڑ ویندیاں توں وی چڑھ بہ اتے۔ دیمبھو آپنڑے ساری سنگت ساتھ کوں سڈا پوری کھنگھر کوں اٹھائی آیا آ کے او گڑھ گاڑھے دے وچ بہہ تھیا۔ پدی توڑ ریڑھا اگڑ گاڈھا جیڑھا ہا نا بادشاہ دے محل دے وچ آن روکا۔ بوہے دے اتے۔ ونج کے بادشاہ کوں فریاد کیتی۔ بادشاہ پدی دی کوئی گالھ نہ سنڑی۔ پدی غصے تھئی۔ اونہاں کے پدی کوں نپو تے ونج کے کوکڑیں آلے گوڈلے ڈھکو۔ ہنڑیں کوکاڑی کوں مار سٹیسن۔ پدی کوں اپنڑی اوقات یاد آویسی۔ انہاں پدھی کوں نپا نپ کے ککڑیں آلی گوڈل اچ چھوڑا تے پدھی آواز ڈتی اوں آکھیا اسمان تے چمکن تارے اوئے اٹھی او گدڑ تیڈی وار اے گدڑ اٹھا اوں آ کے گوڈل اچ وڑ گیا ککڑیں کوں فنا فلا کر ڈتس گچھیاں مروڑ مروڑ کے سٹس تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے آکھا نوکراں کوں ونجو پدھی دی لاش چا گھنو ونجن تاں پدھی جیندی جاگدی بیٹھی اے ککڑیں ساریاں موئیاں پئین انہاں بادشاہ کوں کہانی آن کیتی۔ بادشاہ مزید غصے اچ گرم تھی گیا۔ اوں آکھیا نپوئی کوں نپ تے ونج کے چھوڑو بھیݙاں آلے واڑے دے وچ۔ بھیݙاں آلے واڑے اچ چھوڑونے تے پدی نے وت آواز ݙتی۔ اوں آکھیا اے اسمان تے چمکن تارے۔ اوئے اٹھیو نار تیݙی وار اے۔ بس نار ماری اے دھک۔ وڑئے واڑے دے وچ۔ ہک بھیݙ جیندی نی سی چھوڑی۔ مڑ کے بھن بھن کے بھوکائی آیا مارکا پدی ول آئی تاں جیندی جاگدی ودی آئی نوکراں چاکراں نے منشیاں نے بادشاہ کوں ڈسا بادشاہ تیش اچ آ گیا اوں آکھے پدی کوں چہ بنو بن کے رسے نال تے کلے نال بن آؤ منجھی آلے واڑ اچ آپے منجھی ایں کلا تاڑ سٹیسن۔ انہاں ایویں کیتا، پدی دے پیر اچ رسی پا کے انہاں کلے نال بن آئے۔ کلے دے نال رسی بدھ کے اینکوں منجھی دے واڑ اچ چھوڑ او۔ آپے اینکوں منجھی مار گھدیسن۔ جیڑھے ویلے منجھی دے واڑ اچ ڈھکن لگے نا مرکا تاں ودھ پدی نے آواز ڈتی۔ اونکھیا اسمان تے چمکن تارے اوئے اٹھی او شینہہ تیڈی وار اے۔ شینہہ اڈھا اٹھی کے ونج کے اوں منجھی کوں فنا فلا کر ڈتا۔ منجھی ساریاں مر سٹیاں۔ مر کا ہن بادشاہ آکھا بے ونجو ہن پدی دی لاش چاؤ۔ ونجن تاں پدی اونگا قلعے دے اتے بیٹھی اے۔ پدی کوں کھول کے گھن آئے۔ انہاں آکھا بادشاہ سلامت اے نی مرن دی بلا یکیاں منجھی مر گئیاں نی یکیاں بکریاں بھیڈاں مر گئیاں نی یکیاں ککڑیں مر گئیاں نی۔ اساکوں حکم ڈے اساں پدی دا سر لاؤں۔ پدی آکھے گالھ سنڑو ہنڑ اے تہاڈی میڈی کھلی جنگ کھلی جنگ اے یا تاں میڈے پدے کوں چھوڈو تے یا ود کھلی جنگ اے بادشاہ آکھے ساڈی کھلی جنگ اے ہنڑ سئیں پدی نے وت آواز ڈتی اوں آکھے اسمان تے چمکن تارے اوئے اٹھو ڈیمبو تہاڈی وار اے معرکہ ککے ڈیمبواں دی اٹھی پئی کہیں اوں فوجی کوں لڑی کہیں اوں وزیر مشیر کوں کوئی ابھے کوئی لمے کوئی ڈلا کوئی ڈیبار ہرڑ ہا تھی گئے بادشاہ کوں جیلے ڈیمبو لڑن لگے ناں بادشاہ گپی دی توں جت گئیں میں ہر گیاں انہاں ڈینبھوں اکوں آکھ میکوں نہ لڑن میں پدے کوں چھڑینداں اوں مارکا پدے کوں چھوڑ ڈتا تے پدی اپنے پدے کوں نال لیندی ٹالی دے درخت اتے آن بیٹھی روپیہ سو انہاں ڈتا او وی اپنے گھونسلے چا کے گھن آئی پدی تے پدا اپنی زبان اچ اتھاں بہ مریندن جھمر تے گاندے بیٹھن تے چساں میٹے چیندن اساں گھتی بیٹھے ہیں اتھاں انہاں دا قصہ اگر کسے چس ویتی ہے تاں ایکوں اپنی وال دے شیئر کر ڈیسو تاکہ زیادہ توں زیادہ بال بلوڑے گڑ دے روڑے ای قصے کوں سن سگن انجوائے کر سگن تھینک یو ویری مچ سئیں شکریہ۔